Gem gyfartal efo Bala heddiw. Um, performad da gen yr ogiad oedd. O, edrych oedd yn gret y performad, um, chwa, especially yn yr uh, hanner gyntaf. Dych chwad, wedi greu nifer o gyfleuon da. Um, dych chwad, ac yn teimlo really bod gem really i fod put to bed, fath o'n dweud, yn yr, ail, yn yr, ail, yn y hanner gyntaf, sori. Um, dych chwad, ond mae'r ogiad yn ôl iddi yn yr ail hanner. Um, dych chwad, wedi cael ei trwyna ar y blaen eto, ond dych chwad, bechod bod ni heb wedi gallu gweld y gem allan hefyd. Um, gathen nhw, na, gathen nhw gol reis cyn, wel, ar, ar y half-time uh, whistle do. do. Sut ti'n meddwl o hynna? Disappointing? Bach, roedd very disappointing, dych chi'n adeg yeah. gweitha, really, i considio. Yeah. Chod, o'na, o'na bach o decisions yn leidio fyny i'r gol, oedd yn bach yn harsh, dwi'n meddwl. Chod, oedd ni'n gofyn defendio fo'n well hefyd. Yeah.
Yeah. Um, oedden ni siarad off camera, de? Siant yn raff, newid canolfan siawn. Ie. Um, ti di chwarae yno blaen, ie? Uh, dwi di wneud dros y blynyddoedd, uh, mwbath debyg i wedi wneud ywan, just yeah. cyfr o hogia, um, yeah. dach chi'n ti chwarae yna. Ond ie, yeah, fydda fi da wneud y job yna, ond dwi'n meddwl bod fi uh, fyny standard i hogia sy'n ambarod. Ond ti'n mwynhau fo? Uh, ynddo, dach chi'n mynd i gwaniath gael hogia profiadol wrth ymwch chi, dach chi'n Rhys, Nathan, Joe a dach chi'n Rambo Tony hefyd, dach chi'n eitha'r hew bod nhw'n siarad chi drwy'r gem hefyd. Ie, yeah, ond ti di chwarae dda, na i fyny ywan. Um,

Um, ond ia, da chod, mae so chwyd, mae bod dim ddim yn iawn ar y funud a wneud yna parod trwy seisio hefyd. A ti'n neud o'n y Welsh Prem, mae hynna'n bwysig yndi? Yndi, yndi, mae'n masif, da chod, mae'r Mae'r gem yma mwy, mwy intens, da chod, ond mae ma, ma hoges o bod, da chod, um, a fydden ni'n ei bod dim i da chod, aros yn y gyrraedd. A fel hogyn lleol, be mae'n feddwl i chdi hefyd, bod chdi'n neud o'n yma i ni? O, mae'n, uh, da chod, fatha ni'n dweud, mae'n masif, da chod, especially gael uh, crowds da ni'n gael yma. Dych chi'n hogia lleol di rhan fwyaf o'r tîm. Um, dych chi'n hogia, hogia sydd ddim yn ddim mor lleol, maen nhw'n hefyd yn dallt y glwb. Dych chi'n ac yn fatha um, bai o fewn i'r ethos o'r dych chi'n yr un clwb a falle dych chi'n bod pawb efo'i gilydd a mae'n tîm bond rili da. Gatho ni crowd mawr eto heddiw, just o dan mil. Um, faint o waniaeth mae hynna'n neud i'r hogia? Just dan mi, wel, wel dyna mae'n surprise, really. Dech chod, mae'r ma cofi am i'n troi fyny yn bob gen, dech chod, wel, just dan ni i ffwrdd um, neu adra am yma, chi. Ond dech chod, ar bob nos wenar, dech chod, mae'n well um, yn yr ofal, chi, o dan y goliadau. Dech chod, mae mwy o feeling iddi, dech chod, a i gael crowd fel la, dech chod, San Dylan, yn uh, rhyw dda.
Gret.
Diolch yn fawr chdi am dy amser, Rhain. Diolch.
Thank you.